Ramchung ramleng in kan video rak zoh tawntu nulepa he kom dawt nan dihlak nan kut kan tlaih hna. Nan dam in nan ṭha cio lai ti ruahchannak ka ngei. Nihin ni January ni hra se ni zan kha rian har ka ngeih caah suimalam uh, panhi pathum rong motor kalnak akhan ka va kal ta i kan la zan ka loi kha tlai tak chang zan suimalam pasha hlekhat deng mang khan in ka phak tikah khan a zeitem hman in thongpang kha thongpang pipa thongpang ngan kawram kong he pehtain siseh kadang hmun dang kong he pehtain siseh thongpang kha zeimazat kha ka van hmu ment ko na in thaten van rel nak chan le video van tu nak chan kha ka van ngai bak lo in zan kha video ka van tu kho lo nak se ti kha bamhai thi te khanu van chim ta ka do ni hin ka van chim ding mi zong a hin thongpang chia us lai i us um mi na cha a thongpang lai thongpang chia zong ai tel lai thawngpang tha zong ai tel lai cun zei dangdang thawngpang zong kha kan theih to kha toifiannak kan hromnak kan van ngai than lai okay dotmi ulanau hoi kom dot na ka video hram thok kana dong tiang rak ka zo lo ko youtube che ko youtube channel he subscribe atu ri lo min sia chon na rak ka to ve dinga khan van som sa ka tu ta mi se apakhak na ka chun iran kong kan van kal ta la em atu hi Iran hi uh, mipi an athang kan ti lai chu mipi na thang e lam an zo e uh, Iran khopi uh, zakhat Iran Iran ram chung i hmun zakhat lenga hin mipi ne chawza du lo nak langtarin lam an zo chang nihin tianga khan fox news na tial ninga chon somruk le panga leng som atom bik somruk le panga hi nawlngeitu hna nih hin lamzawhmi hna kha an thah cang hna tiah an thanh i thong thong hi in thong thum karlak hi an tlaih cangmi hna si e nawlngeitu cozah hruaitu hna nih hin atu bantuk cozah nan doh hi pathian Pathian nan ṭihzah lo, Pathian zei nan rel lo si i Pathian ral Pathian ral nan si tiah kan in phuan hna lai a fa khawh chung fak in dan tatnak kan in pek hna lai ti kha iran hruaitu lei nih khan an ti hna asinain mipi he cozah a duh lomi mipi kha an karh chin lengmang an karh chin lemang e a ngai ngai kan ti sia cun muslim muslim cio cio ah hin an khat cio hna lo i tahchunnak ah Dubai khi zei kan ti la Qatar ram te hna cun UAE te hna ti bantuk mo cun Saudi Arabia hi ti bantuk te hna Muslim ram an si ko Malaysia ti hna Muslim ram an si ko asinain an mipi kha

uh, a bei takmi kha an si i a hrang takmi kha an si tikah cu hlei ce iren lebang hna hi cu theocracy biaknak hruaitu nih an ukmi ram a si tikah hin ṭih a nung biaknak lei kap in siseh cozah nih vawlei lei kap phung le phai an sermi lawng si loin biaknak lei kap zong siseh minung an mipi pawl hi tam tuk thilrit ah an khinh hna cucaah cu an mipi nih hin zalen luat timi zalen timi hi an duh tuk cang cheukhat cu ram ramdang ah siang kai mit atang kan ai dek ramdang ah siang kai e tika US te hna Europe ram te hna siang am va kai tikah khan zalen nak anom ning le asun loi zia an thei ma pol ra an ram am va tlun tik an ram he khan ai dang tuk cang e ka an ram le siang am va kai nak ram i sining kha chu thong in thong in la aliang chua ban tuk he khan asi tikah khan mino ram lengah a chuakmi siangkaimi khual a tlawngmi an van tam deuh deuh tikah an ram a chiat zia le a ṭhat lo zia kha an van fiang chin lengmang cang i cu lawng si loin hruaitu hna nih ei hmuar he an ei hmuar an ram zinan an zuarmi an ram i vawlei tang thil chuak an zuarmi vialte hruaitu hna nih Ah, an ei hmuar amma ca an alak an hman tikah an ram mipi an si a fak cozah hruaitu ah, cozah upa mi tlawmte an rum chin lamang e cutikah cun mipi kha asi kho ti lo ate tu kha lam an zawhnak se zat hni lam an zawhnak zat hni asi cang e hi chungah hem nung tampi an nunnak aliam cang asinain hnu an kir mo hnu an tol mo tol hla mai an nor chin lamang mipi an tam chin lamang pakhat nun ha nih cun minung ka si ve minung pakhat ka si bantukin ka duh mi thil thuam kai hruk kho e ka duh ning tein social media zong ka hmang kho ka duh ning tein social media zong ah ka hman thlak ka video langhter khawh nak nawl ka ngei ati i Khi nu hna nih leng an chuah tikah mah in a huhmi le an a tuamnak puan kha mu ai phoih i a jimbong bite he angki a paw a pang hrawnghrang lang khin em hman ai thlai video ai zaihmi hman ai thlakmi hna zong kha hmuh khawh a si. Kha tluk khin mipi nih khin zalennak timi kha ti hal in an hal. Le atu khi kan ram bantuk si Iran cu a ruang cu Tutan mipi nih an tlolh i atu i uktu ṭhalo, atu i uknak ṭhalo, cozah ṭhalo khi an thlak khawh lo sual a si ahcun Iran caah hin mipi nih cozah ṭhalo van doh ṭhan ding, van kalh ṭhan, van thlak ṭhan timi kha a fawi ti lo. Atu Iran mipi nih cun US nih kan bawm seh ti kha an duh. US zong nih atu hi bawmh ding in timhcia kan si tiah atu he van ti cang cu kong cu kan van zoh hman hlai e mipi he zeitluk an dak an van dei cang timi khamu video ma te van zoh ta kha makhasi an cozah hna nih hin an tlaih thluahmah hna an tha thluahmah hna an hro thluahmah hna nain mipi hi an ṭih nemam lo an thau chin minung an chuak chia tu hi an khuapi Tehran lei ah an kal chuahmah minung a thong thong in mu sang sang an tu he mun kipa cozah dohnak cozah duh lomi mipi kha an karh thluahmah cu tika tu he Iran hruaitu pawl cu an khi an si wang tak an thina phak lung rethai te tak khat num se e tu tan na hen zai kan tila mepi ni kham lam azo min han khen dor an thro mi an khang mi chawza in la lo mu chawza ngai mi thilri an thro mi an khang hi bantuk te hna zong khi tampi mu kho se e e khat lei a chun apoi nak pakhat chu Atulio cozah a tlak si ahcun atu ah khin duh lo cozah duh lo a van langhtermi hna mipi hna sinin aho nih dah Iran cu a hruai ne lai timi kong ah khan eh, va hruaitu i van thiah ding van thim ding ah khan minung kha an um lo ti si cucu atu lio Iran nih dirhmun ah a poi ngaimi pakhat Minung nih cozah kan duh lo, cozah kan hruai ning kan duh lo ti he lam an zawh nain cozah kha van tla taktak selaw tu ah khin cozah kha van tla seh van rawk selaw aho nih dah mipi hna sin cu aho nih cozah a hruai lai atu tiang hi amah nih a hruai lai timi kha hmanh kha sawh awk um lo mah te cu a poinak si cu tah cu tu kha fail state cozah ram a rawng in cozah a rawk cangmi dirhmun ah an phan dengmang khi a si i tu UN zong nih tahchunhnak zuat zong nih a va bawmhmi a va luh hnawh zongah khan hi cozah iren cozah hi a tlak tikah ahodah iren hruaitu a si lai timi kong ah khan zuat zong hi biatak tein a tlangtlak a hau ti kha thiam sang han nih khan cun an van chimmi kha si le zeitindah US nih a tim timi kha mu ka zawn van zo si law US president pa nih social media a van phawt mi ahcun uh, Iran nih hin Iran mipi hna nih hin an kawlmi cu zalonnak si freedom a si te i kha hlan i an rak tuah bal lomi le an rak kawl bal lomi thil kha atu ah khan an van kawl US cu Iran mipi hna bawmh ding in timcia tein kan si ko president pakhat nih a social media pakhat khat ah a tial cangmi a tar cangmi hi cu official si makha kan theih ding amaw cucah cun Iran hi US nih hin a lut hom men le mipi khi a bom men hna lai ti hi a bom hna lai ti hi ruah khawh a si hatu dirhmun ah cun cun zeitin dah New York Post in a van tial than timi te kha kan van zoh la i New York Post nih cun tin ban tial cang. Trump admits to carry out preliminary attacks plans on Iran, considering what side to tar uh, target DCA. Trump cozah nih uh, Iran hi mu uh, khezai kan tila ka ading in, van dau ding in timhlamhnak ruahnak a ngei cang i khuazei bantuk khoika zawn hi dah kan kah lai khoika zawn hi dah kan i ser lai timi kha an tuaktan lio si atu cu iren iren hruaitu pawl cu te he zan zong i thiam lo ron zong i thiam lo an um cang ko lai hi bantuk thawngpa an ban theih a khan cun venezuela i Maduru bantuk kan si sual lai maw timi kha an ruah hrimhrim cang la ti kha cu a fiang. Cu Iran nih hi Iran mipi hna nih cun US nih hin kan bawm seh kan dirkam seh kan tlangtlak seh ti hi an duh bikmi si a tu le Iran hruaitu tu hna nih khan cun US nih a chung in mipi hi a forh hna ruangah atu bantukin lam an zawi cozah duh lonak an langhter hasi ti he a zai len ve ti so hoi lama chu an dir mun si i ren dir mun hi atu dir mun a chun a tha lo ngai ngai US ne alu no ai thak si a chun atu lio iran theocracy uknak he at rok lai atlu lai ti chu a fiang mi dir mun si ko ti kha chim kho se apan hi na ka chun Greenland kong kau kha kan van kal ta la e Greenland hi um Hika a hmanthlak la vete pawl cu ka van la ti lo atu a tawnnak ka van chim ko lai. Greenland cu nihin ah khan atu a US president pa nih social media van phawt mi cu Greenland cu on nizan ah a sa phawt mi khamu Greenland cu a foi zong si a har zong si a zei bantuk lam pawn kan lak lai ti ko lak ding hrim si ti kan lak lo ahcun US uh, sorry Russia le China nih Greenland khi an uk lai ka kan mun ma an khuar lai US le Russia nih khika kan hmun hman khuar ahcun US caah cun a him lo. Cucahcun Greenland kan lak hrimhrim hau a her zong a fawi zong kan lak. Cun uh, social media chi khan an tian ning lebang ahcun Greenland khi uh, minung tlawmte lawng an um tikah min uh, do, zuat dollar thong thong thra minung pakhat ah zuat dollar thong thra pe kan mu e, ve US lei ah ikom uh, US lei ikom ding in an duh khawh nak kha ding cha khan kan lem soi hna la tia zu chawza ne tim to nak angai tia atial min ha zong kha an um ma chu chu cheu khat lawang ne chun atu i Minnesota i tangka vai vuan mi 9 billion mu billion pakua he Greenland chok nak am ha ngu shilo Greenland Greenland ummi minung pakhat nih khin 1 million cu an co lai ti si. Cutluk cun Greenland kha minung an tlawm mu. E, asinain zeitindak an kalpi te hnga. Greenland cu president nih cun lak hrimhrim in a tim ko. Cucu a fiang. Iran maw lut hom hmasa lai, Greenland maw a lut hom hmasa lai. Greenland hruaitu pawl nih cun American si zong kan duh lo, cun Denmark mi si zong kan duh lo. Greenlander Greenland mi si te he kan duh ko ti kha he an chim len ve i la tu hi zei bantuk media te si ka von i chin chiah lo na in Denmark tal lo in Greenland le Greenland hruaitu le US hruaitu an mah lawng tonnak an ngai lai ti bantuk hna kha bia la hla kha a um le Greenland hi US nih hin tukum chung a chun a lak la ti cu keimah ka hmuh ning le ka zum ning a si ṭham cu vei nih vawlei cung ram hruaitu le zuan hruaitu tampi hna nih hin an van mawh chia te ke international politic a hrawktu na si a mualphotu na si ai ti bantuk an van ti nan ram nih hin international law kan herh lo a ti bakal hna e khatlei ah cun a riantuan ning he a hrang tuk lo po a luan deuh hnga lo maw ti tinak zong cu um nain American ca ahcun American mipi ca ahcun ṭhatnak tampi a rak um ve fawn le kan nih pawl hna caah kan thukpi in vai fian khawh khi a har nga ngai cu tluk cun a riantuan ning hi theih a fian a har mi si kan bu hram me te cute cu Greenland kong kau he pe tlai in update kan van pek khawh mi hna si se law Thil dang thawngpang dang ah kan van kal hna lai i cucu zeidah a si ti si ahcun nizaan ah khan kan Pu Trump nih a van thanhmi cu sorry zeika mah te hi si van zoh u sih law Trump calls for one-year uh, 10% cap on credit card interest rates DCA. Zuase kan thai ko lai rian a tuan mi ni chun credit card he kan ngai cio bank a ngai pau ni chun mu credit card kan ngai cio tika credit card he uh, tangka a foina kan akar in kan man khe se ko cho tangka akar hin kan mani khi tangka kar he credit company pawl ni hen uh, ke akar ke Zatuak. Zatuak pakul asiloah pakul le a lami dum asiloah cheukhat cu zatuak sawmthum mu percentage khi pakul sile sawmthum khin a lami um tikah credit card le zu asa cun hman lo awk a ṭha lo. Credit card hi a biapi ngaingaimi a si fawn tikah cu credit card cu atu Trump na van chim ning si ahcun a karh tlawmte zatuak pahra ten percent lawngin kum khat chung credit company pawl nih credit card kha tuahpiak dingin Trump nih khan tu kha nawl a chuah cang e atu e tu thla atu january ni thla su ko january ni kul thokin kum kha chung silai cha thong hni le kul le seri january ni kul tiang sila chu kha chung kha tiang po po khi credit i tangka kar kan cham mi kan pek mi kha sawmthum siloah pakul si ti loin pahra lawng a si lai. Cucu zu cu credit a kat a hmangmi lawng te kan si tikah khan Jews mipi hna caah cun thawngpang ṭha ngaingai pakhat a si ti kha evan hram hna ka duhmi si cun NBC News nih a van ṭial ning ahcun atu i inn cawknak man inn man hiti inn man kan cawk tikah tangka uh, kan cawimi mu uh, mah zong kha uh, six six percent six percent nak kan tom deu uh, five percent le six percent kan lakha uh, atum ti kha ase e tu cha chun in chok adu min ha cha zong a khan atu he interest rate kha a van tum lio te si le atu ning si ahcun a tum thluahmah kho men Trump nih hin atu bantuk e in chok te ka interest rate a um mi le zei dangdang mipi hna ca mu a them ding thil hi chu a tuak ngai ngai US American mi hna ca US citizen an semi hna ca hen a tuak ngai ngai e e atu a chang mi zong zeimaza ta om tu ati mi zong khatam pi um ri e kha bantuk tete kha US ummi mipi hna caah thawngpang ṭha tete kan van i hrawm khawhmi si se law cun a donghnak ah hin thawngpang pakhat kan van hrawmh duhmi hna cu zeidah si ti si ahcun mah te hi si Arkansas Farm Bureau Federation nih hin nizan ah khan an phaisa khan an van ṭial i mah cucu uh, north northwest northwest Arkansas i a ummi ar in pawl mu ar in pawl zali reng lo hi an khar kho men ti si e chu zei ruang dah ti sia chun Oklahoma bechai tu ni khan taza arak chuin ha ruang a se ma kongkau chu kan ban zau ta man lai le Arkansas cu Arkansas le Missouri hei ti bantuk, Georgia hei ti bantuk hi Laimi tampi nih ar in ar kan zuatnak a si i Arkansas zongah hin atu Northwest a van ti khi mi lei zongah siseh, adang hmundang zong siseh Laimi tampi ar ah a cawmi te, ar zuami kan um hna i kha bantuk hi ar in zali reng lo cu a tlawm te lo a tam ngai hi chung ah hin laimi lawng si lo mirang zong an i tel cun laimi zong khai tel mi tampi um theo men lai tiah ka zumh i ema cu cu tu hi taza an a cuai i taza a cuai tu lei nih a tei cang a tei cang tikah mah hi hi a tei ning te in case kha a kal sia cun Tyson nih Tyson nih khan hika hrawnghrang ar a zuami pawl mu mah pawl kha eh, vei a pehtlai ti hna la lo. Cucaah cun arin kha khar a haumi dirhmun ah uh, an si timi kha hi kan Arkansas Farm Bureau Federation nih khan uh, an van an van ke an van tialmi te kha kan van throm dum mi hna si video hin a fian kho deuh nak hnga ding cha a video he van zau ta man usilo

Uh, makha si ko i tawikhin ah video kha duh tong dongh tiang kan man zoh lem ti lai lo i makha uh, arin khar ding ah khar ding ti a ruah mi hna sin ah ai tel mi mirang pawl khan ban si i uh, hika video khan mirang pawl long khan ban lang ta arin zali liang ah chun lai mi zong tampi ni tel men lai ti ka ruah arong so arkansas ta hen uh, ar arin kan zuwa ar kan zuwa ti bantuk nu a chim min tampi i e aruang chu zeitin da thil sining a si ti sia chon Atu i uh, Oklahoma i General Attorney pa kha i next ma hmai kum ah hin uh, state governor kha ai chu ding si ai chu ding si i kha pa ni khan eh, mepi sini vote hnu du le mi lunglak du a khan atu i eh, vai kha Illinois River Illinois etiva khamu e ma kha kha atu Arkansas i uh, Northwest i Arkansas ar a zuami pawl nih khan mah tiva kha an hnawmter an thur hnawmter ti a ruang cu ar a thimi pawl ar ek hei ti bantuk hnawmtam an hlonnak ah mah tiva kha an hnawmter tikah mah tiva a tomi le a dingmi a tawng thammi vialte hna caah khan vaya ngandamnak caah tampi ṭihnun kha ṭihnung kha a si i cucaah cun mah hihi hi no sual i uh, ar a zuami pawl mah tiva kam ah mu uh, tiva hlai naih niam ar a zuami pawl hi ar hin hi an khar ding a si ti kha ma attorney general pa ni khan Tyson Food Company kha taza a chuai taza chuai le chan sai taza an chuai nel hnu a khan tu kha attorney general pa ni khan atai hna atai hna ti ka chun Tyson company ni khan hika hrawng i anmah he ai pehtlaimi arin kha khar ding khan timhlamhnak an ngei asinain atu tiangah hin an khar hrimhrim lai ti kha cu um rih lo e a ruang cu taza cuaitu nih an tei hna i an tei hna caah khan an khar men lai ti kha a si i amah arzuatu hna le cozah cozah le atu i company maw Tyson company lei kha tonnak an i khi biaruahnak kha tampi an ngei rih lai i lam kha khar lo ding khan a lam kha kan kawl lai ti kha an ti atu i bia van chimmi pawl nih tlaangpi an van chimmi cu hi tiva hi kanmah zong nih kan tohmi le kan din ciomi si kan fale hna zong ti thiang ding hna seh an ngandam hna seh ti kha kan duh ve mi si ko i amah tiva he kan thurn hom lo mu cun cheukhat nih khan tiva he thurn hom hla seh tiin duh sia cun cozah nih hnawm hnawm hlotnak le en hom chiahnak hai ti bantuk hi tha tein system kha an tuah ding a si ti bantuk hna zong kha an van chim le e atu thongpang am van thei tik ah khan cho ara zuwa mi cheukhat kha an ngai chi an lungre thei a ruang chu i ar kan khar sia chun leiba tampi he khua kan sa lai nuntu ka saknak ah harnak tampi kan tong lai tiah a ruatmi kha an um hna ti kha video kan van zoh tikah khan fiang tein theih khawh si le hi bantuk arin khar dingmi ah alaimi chung ai telmi kan um sia cun comment tete zong avan tial te thaimi kan u kan nau hiti bantuk na an um i an khar ding ai telmi cu bantuk bantuk an si ti kha kan theih sual hna sia khan cun comment tete zong ah khan van tial te hi kolaw kanmah zong nih khan pehtlaih khawh hna kan rak zuam te hna lai te mah te kha van an hrop hna ka duh mi se le adoknak bika he nihin na khan minnesota khan ice ni khan nu pakhat an tlai e sema nu te he an van tai mi sin hin ah khan mu e ke jin se ma nu te he ka jin se le a chung le hauda an si ti kha homan ni khan thei kho ri lo ani he document ti a thau tha ti mi id mo silo a citizen card mo kha kha a piah khawh hna lo a hmuh a hmuh khawh hna lo ca kha an tlaihmi si i phungning loin a um ti kha cu zei kan an chim lo asinain zeihmanh kha hika zu asa phungning tein ummi a sinak kha a langhter kho lo a ID maw silo a green khi a green card maw pakhat khat citizen card maw makha kha ina a chiah ruangah amah a sinah khan ai ken lo ruang salai cu a tak cung um lo ruang a si la cu ma kha kha an tlaih i nihin ah khan hi thawngpang ka van chim lai te kha an tlaihmi si mu Minnesota ah khan e ma cu atu hi an pe tlai kho lo cun a chung khat zong kha hote da an si tim dok kha an thei ri lo tu tiang kha tu ka van chim ma cha thei zong thei kho chang men mi si e ma te chu van khe van in hrop na ka du mi chu kan kalnak han kan ai di maw citizen si kan citizen ka thai ti bantuk maw kan ma USA phungning te in a ummi khua sami kan sinak langhter khawhnak kha thil pakhat khat kha phit lo te in kan i kan peng hau kha kha ai sin a kan tlai tik zong a ta chunnak a an kan tlainak hmun ah cun biachimnak sana kan pek lo zong ah office kan va phak tikah khan phungning tein ummi kan sinak kha kan langhter khawh si ah khan cun i thlah ṭhannak lam kha tampi a um. Cucaah cun kha bantuk tete ah khan kan kal kan lennak khual kan tlawnnak ah phungning tein ummi kan sinak a langhtertu vei kha a biapimi ca pawl kha philh lo ten i ken hrimhrim hna philh hrim hlah usih timi te kha adonghnak ah khan van in hrop hna ka duhmi si mah vial cu siseh law kawram lei kong zong kawram lei zong ah khin bunaka le anduji kong kau te hna e e ne tu hi tainak an van mu thlu an van mu thlu ma hiti bantuk te hna le ICNCC nih constitution an fehter khawh cang a rauh hlan ah cozah an dir lai hei ti bantuk kong te hna kha chim ding kha zeimawzat cu umri na an kan ram lei kong kha cu next video ah tlamtling deuh chim kho ka van zuam lai tutan kan van hrom khomi chu Iran le Greenland kong le US lei kong kau kha ma vial kha van si lo nan di lak chung kalom next video kan tong than halai